Hello guys, welcome back. Nihin cu thawngpang tlawmpal tein update ka tuah ṭhan lai. A hleikhun in Thailand ramri ah Myaudi lei ah cangmi kahdohnak kongkau kha tlawmpal te update ka tuah lai. I kan hnulei ziah hrawnghrang ah khan kan theih bantukin KNLA, KNLA le PDF pawl nih khan Myaudi ah a ummi Myaudi a hngaktu ralkap sakhan a donghnak sakhan kha an rak lak i kha hnu in khan Kawl ralkap zeimawzat kha Thailand ramri Francis Bridge tangah khan an i thup i khati khan Myaudi khuapi chung kha cu KNLA ralkap pawl nih khan an rak control cang i sihmanhsehlaw kha tlawmpal ah khan nikhat ni hnih hnuah khan KNLA ralkap pawl kha hnu ah an soh ṭhan i Atu hi Myotti kha Kawl ralkap kut ah a phan ṭhan cang ti kha nan hun theih cio ṭheo lai dah tia zumhnak ka ngei. Kha hnu in khan zeidah a cang ti kha mi tampi nih theih nan duh ngaimi a si. Khakha mi tampi nih request nak rak um caah khan tlawmpal te ka rak chim ṭhan lai. E a si, atu hi Myotti khuachung ah khan Kawl ralhrang pawl le BGF pawl Sawchittu a phoih pawl kha an um i hmunhma an khua cang i KNLA ralkap pawl le PDF pawl kha khuachung ah khan an um ti lo. Sihmanhsehlaw thil a can ning zeidah a si ti si ahcun atu lio hi biatak tein ralhrang lei nih Myoṭi kha a biapi tukmi hmunhma an chiah caah khan reinforcement tam taktak in an rak thlah hna i atu hi Kawkreih lei in ralkap thong khat Hranghrang an rak kai i raltuknak tank le motor truck pawl in heh tiah ralkap thongkhat hranghrang kha reinforcement an rak kai ti si. Kha pawl kha kawkreih chungah an luh ah khan cun aa biatak tein khua chungah khan i kahdohnak a chuak lai i mipi zong kha tampi an thih lai lengah khan anmah KNLA zong kha aa kawkreih kha ṭhingcheuh kho thai loin khan um kha a fawi te caah khan A biapi deuh tiah an ruah caah Kokreih khuachung in Myaukyi khuachung in khan an chuak i atu hi reinforcement a rak kaimi pawl tu kha biatak tein an doh cuahmah hna liopi si ti kha kan hun theihmi a si. Kokreih khua le Myaukyi lakkar ahhin Donah Ṭawng timi um i Donah Ṭawng ṭan timi tlangthluanpi um i cuka tlangthluanpi in cun KNLA ralkap pawl nih khan an rak hah hna i atu hi ambush an tuah hna i lam thluangthluan te an rak thuat hna i Cuka lakkar te ah cun atu hi zarh hnih chung hrawnghrang ralkap an rau cang i atu hi Myoti khuachung ah an lut kho rih lo. I ralkap lei zong kha tampi zaleng an thi cang i tank le motor zong kha tampi KNLA le PDF pawl nih khan an hrawhpiak cang hna nain atu tiang hi cu ralhrang lei zong kha an thazaang a ṭhawng ve rih i bitak tein Myoti khuachung ah luh ding in an i timh cuahmah liopi si ko i an i zuam cuahmah liopi si i KNLA le PDF hna nih hin Kawl ralkap hi uh, an kham kho hna lai mu kham kho lo timi kongah atu hi bitak tein uh, ruahnak a phunphun a chuah cuahmah liopi si uh, expert pawl zong nih an cuan cuahmah liopi si i atu tan na KNLA ralkap ning hin Myoti lei ah a rak kaimi reinforcement thongkhat hranghrang hi an tai hna i an thah khawh dih hna a si ahcun A fawi tein Myaudi khua chung ah a um i ralhrang pawl kha cu bawm chung ah chiah cangmi hren ciam i ar thah bantuk in fawi tein thah i a Myaudi khuapi kha cu lak ṭhan khawh ding kha a si ko caah khan zeihmanh thinphan ding a um lo ti kha ka hin expert pawl nih an hun chimmi kha a si. Cu ruangah cun atu lio ah mipi an buai ngaingaimi cu Nunnak tampi ding in Myahudi an lak an lak i tlawmpal ah an sohtak ṭhanmi khi cu KNLA pawl an palh tuk ti kha zei theih huaha loin sual a puhmi kha tampi an um nain anmah nih strategy ṭha tein an suai hihi a ṭha deuh lai tiah an zumh caah khan reinforcement a rak kaimi tu kha biapi deuh ah chia in thazaang tam taktak in an donh hnanak kha si ti kha ka han vun chim ka duhmi si. Cu vial cu si ko sehlaw a hnu ah kan rak chim ṭhan te lai lunglawmhnak tampi kan ngei.